شەوتان باش قوتابیان خۆشحاڵم لە وانەیەکی کە لەگەڵتانم من ئەوانەیە تۆمارەکەم بۆ ئەوەی ئەگەر هەرێک لەنگۆ لە کاتی جیاواز کاتی هەوی بۆی تەماشا بکە ئێستا ڕکە ڕیکۆردم کە لە یوتوب دادێنم دەتوان دوایە تەماشای بکەن ئەمڕۆ باسی فیلمی دۆکۆمنتاری دەکەم و دۆکۆمنتاری بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر بە دۆکۆمنتاری فیلمی دۆکۆمنتاری وەکو بابەتێک وەرگین لە بەرهەمێنانی تەلەڤزیۆن زۆر گرنگە بزانین دۆکۆمنتاری چییە وهروە چەند زۆری هەیە بەڵام خودی فیلمی دۆکۆمێنتاری، تێگەیشتن لە فیلمی دۆکۆمێنتاری بابەتەکە کە لە بەرهەمێنانی تەلەفزیۆنی زۆر گرنگە تەرکیزی بکەینە سەر من هەوڵەدەم لەو وانەیە باسی زۆرەکانی فیلمی دۆکۆمنتاری بکەم چەند زۆرەکمان هەیە واروا باسی فیلمی دۆکۆمنتاری بکەم بە شێوەی گشتی من نامهەوێ زۆر بە قوڵی باسی جۆرەکانی فیلمی دۆکۆمنتاری بکەم چونکە هەر جۆرەك لە جۆرەکان زۆر وردە واروا زۆر وردەکاری لە ڕووی جیاوازیەوە تێدا بەڵام کە من شێوازەکانتان بۆ باسەکەم ئیدی وێنەک لە مێشکتان دروستەوی کە فیلمی دۆکۆمنتاری بە شێوەژی گشتی چییە و چۆن بتوانین لێکی چیاکەینەوە کەواتە تو ئەگەر ئەو وانەت وەرگرت لە دوای ئەو وانەیە بیر لەوە بکەوە کە تا کاتێک تەماشای فیلمەکی دۆکۆمێنتاری دەکەی بیر لەوە بکەوە جیای کەوە لەگەڵ جۆرەکانی دیکە خودی فیلمی دۆکۆمێنتاری جۆرێکە و شەش لقی لێ دەبتەوە یان ئەو لقانە شەش وردەکاری یان شەش جۆری دکەی لێ دەبتەوە ئەم جۆرانە چۆنە لە ڕووی ستایلی بەرهەمهێنانەوەیە لە شێوازی گەاندنی زانیارێکە خۆی هەمویان بە شێوەی گشتی دۆکۆمنتن و دۆکۆمنتاری کە دەڵی دۆکۆمنتاری ئەوەیە کە بابەتێکی واقعی باز بکەی بە شێوازێکی ستۆری بە شێوازێکی چیرۆکی بەڵام هەمووی واقع بە ستایلی جیاواز دەربارەی ستایلەکە کە دەڵێم شەش جۆری لێ دەبتەوە ئەم جۆرانە لە ڕووی ستایلەوە ئەوەیە کە بۆ نمونە من ئەگەر چیرۆکەکان بۆ بگێڕمەوە لەوانەیە شێوازی گێڕانەوەی من جیاواز بێ و بە دڵنیاییەوە جیاوازە لەوەی کە یەکەچکە بۆتان بگێڕتەوە شێوازی زمانی جەستە شێوازی قسەکردنم نمونە هێنانەوەم هەموو ئەوانە جیاوازە لەگەڵ کەسێکی دیکەکە هەمان چیرۆک بجێرتەوە کاتە لێرەش ئەم ستایلانە دەگەڕێتەوە بۆی کە چۆن بابەتێک بە چ ستایلێک بگەینی جاری وایە تۆ باسی بابەت مۆزۆعک دەکەی لەوانەیە پێویست بەوە بی کە کەسەکە ئەو کەسێکە بابەتەکەی بۆ دەژێڕێەوە بیبێ ئەو شوێنێکە پەیوەندی بە بابەتەکەوە هەیە جاری واش وایە لەوانەیە پێویست نەبی کەواتە بە پێی بابەتەکە دەگۆڕدرێ ئایا تۆ بڕیارە دەیت چ جۆرە ستایلێک لە ژێر جێڕانەوەکە بەکاربیینی بۆ ئەوەی بابەتەکەت بگاتن بێگومان هەموو کات بیر لەوە دەکەیەوە کە سەرنج ڕاکێشتر بی لە ڕووی جۆری دۆکۆمێنت ئێمە چەند شێوازێکی کەمان هەیە لە دۆکۆمێنتاری بۆ نمونە دۆکۆمێنتاری ڕیناکتمنت هەیە ڕیناکتمنت ئەو دۆکۆمێنتاریانەیە کە بابەت ڕووداوەک ڕوویدایە یاخود بابەتەک هەیە کە کاری لەسەر بکرێ خەڵک یان کارێکتەر لەناو فیلمەکە ئاکت دەکا ڕۆڵ دەبینی مخرجی دۆکمنتاریەکە شت تێکستی هەیە بەڵام ناوەڕۆکی بابەتەکە واقعیە شتەکە ڕوویدایە بابەتێکی بابەتێکی ڕاستیە بەڵام بە شێوازێک دەیگرتەوە کە ئاکتینجی تێدایە وەک بڵێ

دۆکۆ دراما، هەر ناوەکەی لە خۆیتی، دۆکیومەنتاری و لەگەڵ دراما. دراما مەرج نییە هەموو شتەکان واقعی بن لە دراما. دراما شێواز بە شێوەی گشتی چیرۆکەکە ڕاستیە بەڵام کەم و زیادی تێدا دەکرێت زیاتر سەرنج ڕاکێشتر دەکرێت وا دەکرێ یان درێژتر دەکرێ زۆر لەو جۆرە نمونیان هەیە دەتوانن سێرچکەن لە دۆکۆ دراما یان ڕیناکتمێن بەڵام ئەویکە من ئەوڕۆ دەمهوێ قسەی لەسەر بکەم ستایلەکانی دۆکۆمنتاریە خودی دۆکۆمنتاری نەک ئەوەی کە باسم کرد ئێستا بڵێم ڕیناکتمنت و یان دۆکۆ دراما ئەوانە کاتی خۆی دەوێ و دەکرێت لە کاتەکی جیاواز تەرکیزی بکەنە سەر بەڵام ئەوەی کە من ئێستا دەمەوێ بڵێم ستایلی دۆکۆمنتاریە ستایلی بەرهەمهێنانی دۆکۆمنتاریە و و ستایلی گەاندنی ناوەڕۆگەکەیە ستایلی پێشکەشکردنی ئەو بابەتانێکە لە دۆکۆمنتاریەکە بەس لای دەکەم شێرکەم بیدایەت ئێستا ئەگەر تەماشای پێناسەی فیلمی دۆکۆمنتاری بکەین دەڵێ دۆکۆمنتاری بینەر بینەران دەباتە نێو دنیای نوێ و زۆربەی جار ئەزمموی ئەزممویان نیشان دەما بەسی خێبرەی کەسیت کە ئەزمموی کەسیت کە لە ڕێگەی زانیاری دروست لە ڕێگەی لە ڕێگەی چیڕۆک لە ڕێگە ئینجا دەربارەی کێیە دەربارەی خەڵکە دەربارەی بابەتەکی دیاری کراوە دەربارەی شوێنە دەربارەی بۆنە و بەشێ بۆنە و یان یان ڕووداوەکە بە شێوەیەکی ڕاستەقینە دۆکمنتاری زۆربەی جار وێنە کێشراوە وێنەی کێشاوە لە ڕێگەی وێنەیەکی ڕاستەقینە واتە نیشاندانی ڕاستیەک لە ڕێگەی بەکارهێنانی گێڕانەوەیەکی هونەریانە. واتە تۆ چۆن بتانی بە شێوازێکی هونەریانە بابەتەک بگێڕیەوە. سەلیقەی گێڕانەوەکەت چۆنە. بابەتێکی ڕاستەقینە بە تەنها نابێتە پێناسەی دۆکۆمنتاری. زۆر ڕووداومان هەیە بەڵام هیچ کات نەکراوەتە دۆکۆمنتاری. لەوانەیە کرابی هەواڵک بەڵام نەکراوەتە دۆکۆمنتاری مەرجیش نییە بابەتێکی ڕاستەقینە ببتە دۆکۆمنتاری بەڵام بێ تەماشا بکەین دەڵێ بابەتی ڕاستەقینە بە تەنیا نابێتە پێناسەی دۆکۆمنتاری لەبەرچی بەڵکو پێناسەی دۆکۆمنتاری ئەوەیە کە ئەو کەسەی فیلمەکە ئامادە دەکات فیلمکارەکە چۆن بابەتە ڕاستەقینەکە بە شێوازێکی سەرنجڕاکێش دەگەڕێتەوە ڕێکی دەخات ڕێکی دەخات لە ڕووی کاتەوە، لە ڕووی شوێنەوە، لە ڕووی گێڕانەوەوە بە شێوەکی گشتی. دۆکۆمێنتاری کار، ئەوەی کە دۆکۆمێنتاری ئامادە دەکا، من وشەی جیاواز بەکاردێنم، بۆ نموونە لە شوێنێک دەڵێم فیلم کار، لە شوێنێک دەنووسم دۆکۆمێنتاری کار، لە شوێنێک دەڵێم دەرهێنەر. مەبەستم لێرەیە وشە بگۆڕم، بەڵام هەمان مەبەستم هەیە ئەو کەسەی کە دۆکۆمێنتارییەکە ئامادە دەکاتن. ئەڵێ دۆکۆمنتاریکار هەموو کات سۆزێکی بەتینی هەیە بۆ ئەو مانایانەی کە لە لەگەڵ کە لە وێنە و دەنگەکان بەدەستی داێنێت ئەمەش هەموو کات ئەوە دەگەێنێت کە وێنە و دەنگەکان بە سروشتی خۆیان زیاتر ماناداترن لەوەی کە ئەو بابەتەی خۆی کە ئەو بابەتەکە دروست دەکات مەبەستی لەوەیە کە دایمن ئەو کەسێکە دۆکمنتاری مەبەستم ئەوەیە دۆکۆمێنتاری مەبەستم لە دۆکۆمێنتاری باشە، مەبەستم لە دۆکۆمێنتاری سەرنجڕاکێشە، مەبەستم لە دۆکۆمێنتارییە بەناوبانگەکانە. دەکرێ بابەتێکی زۆر ئاسایی لە تەلەڤزیۆن ببینن نووسرابی دۆکۆمێنتاری، بەڵام مەرج نییە ئەوەی کە دەڵێن دۆکۆمێنتاری ئەوە بی کە من ئێستا باسەکەم. شەش شێوازی دۆکۆمێنتاری من لە پەیمانگا پێشتر زۆر تەرکیزم دەکردە سەر شەش ئەوم ئەو شەش مۆدە شەش جۆرە شەش شێوازە دەکرێ من هەوڵە دەم وشەی جۆر لە بیرکەم زیاتر شێواز بەکاربیینم چونکە ئەمە جۆر نییە ئەمە شێوازە ئەمە ستایلە زیاتر لەوەی کە زۆر چونکە زۆر چۆنە بڵێ دۆکۆمنتاری

ئەو شەش شێوازە من نامەوێ لە خۆتانی قورس بکەن لەگەر ئەو پێناسەی کە ئێستا ئەو پێناسە لەبەر چ بە زمانێکی زۆر ڕێزمانی نووسراوە لەبەرەوەی کە لە ئینگلیزیەوە کە وەرم گرتی هەوڵمدایە کەمترین بە کەمترین وشە پێناسەکە بگەینم لەش شێوازەک لەو شەش شێوازەش بە هەمان شێوە وا بکەن بە شێوەژی گشتی لێی تێبگەن زیاتر لەوەی کە خاڵ بە خاڵ لەبەری بکەن با باسی شەش شێوازەکە بکەم لە بنەوە نووسراوە بێڵ نێکۆلاس بێل نێکۆلاس یەکە لەو ئە پرۆفیسۆرە بەناوبانگانەی کە لە دۆکۆمێنتاری کارەکەن زەمەنەکی زۆرە کاتەکی زۆرە بێل نێکۆلاس یەکەکە لەو کەسانەی کە دەتوانم بڵێم زۆرترین زۆرترین قوتابی هەیە لەو لەو مەجالەی دۆکۆمێنتاری مەبەستم ئەوەیە کە دنیایەک خەڵک لە بازنەی دەرهێنانی دۆکۆمێنتاری بەوە ڕازی بوونەکە بێڵ نێکۆلاس مامۆستایەکی زۆر گەورەی بواری دۆکۆمێنتاریە و ئەویش ئەو تیۆرەی کە دانایە وەکو تیۆریستێک کە دۆکۆمێنتاری کردیتە شەش شێواز من هەوڵەدەم شێواز بە شێواز زۆر زۆر بە کورتی وەکو کورتکراوە بۆتان باز بکەن بۆتان باز بکەم شێوازی شاعیرانە مەبەستم لە هۆندراوەی ینی کە دەڵێ شاعیرانە ئەوەیە کە بابەتە کتێ بە وەزن و قافە دەڵێ کە بە ئینگلیزیەکەی پێ دەڵێن پۆتیک شێوازی پۆوتیک دەربڕینێکی هونەریانەیە، وێنە لەگەڵ دەنگ بەیەکەوە لەسەر دوو هێڵی تەریب، ئێوە مۆنتاژتان خیندیە دەزانن مەبەستم لە دوو هێڵە تەریبەکە چۆنە، دەنگ بە هێڵەکە، ڕەنجیش بە هێڵەکە، ڤیدیۆ بە هێڵەکە مەبەستم دەنگیش بە هێڵەکە ئەوجا و دەنگە میوزیک بی یان دەنگیش سروشتی بی هەر دەنگەک بی بەڵام بە هاوتەریب لەگەڵ یەکتری دەڕۆن دەڵێ بێ پچڕان درێژ دەبنەوە بە مۆنتاش ئەم کارە دەکرێ مەبەستم لەوەیە کە ئەو ڕیتمە دروست دەکرێت گرتەکان مەرز نییە تاوکەری یەکتر بن ئەو گرتانەی دێن بۆ نمونەکە لە دوای یەکتری دادەندرێ ئەو گرتانە واتە هەر گرتەیەک پەیوەندی بەوەی پێشترەوە نییە، مەرج نییە پەیوەندی پێوە هەبی، دەشکرێ پەیوەندی پێوە هەبی، بەڵام مەبەستم کە پەیوەندی پێوە نەبی ئەوەیە تۆ ئەگەر بابەتەکی تەلەڤزیۆنی بەرهەم بینی هەواڵک راپۆرتە هەواڵک بەرهەم بینی بیر لەوە دەکەیەوە کە بیر لەوە دەکەیەوە کە گرتەی یەکەم چۆن پەیوەندی بە گرتەی دووەم هەبی هیچ کات ئەوە ناکەی کە گرتەک بۆ منە لۆنگ شوتە لۆنگ شوتەکە تەوی کەسە کەسەک کەسەک تاسوێر بکە یان شوێنێک تاسوێر بکە یەکسەر بچە شوێنێش کە کە پەیوەندی بۆ شوێنەوە نەبی بەڵام لە پاوتیک مەوت ئەو شێوازە زۆر بەرد دەبینی بۆ مانای کە بڵێن گرتەی دواتر کاری پێشی خۆی تەواو بکاتن ئەوە ناکاتن ئەم شێوازە ڕەوانبێژی تێدا نیە و چیڕۆکی لەوانەیە تێدا نەبی شتەک ناگێڕتەوە بۆ نمونە مەبەستی لە ڕەوانبێژی چییە ئەوەیە کە تۆ ڕستەیەک تەواو بکەی بە شێوازێکی ڕەوانبێژی نەخێر وانە زیاتر زیاتر وەزن و قافێ زیاتر ڕیتمە زیاتر دەنگ و ڕنگ وەڵامی یەکتر دەدەنەوە دەڵێ بەرهەڵستی و توێژی وێنە و دەنگ لە دۆکۆمێنتاریکە ڕەنگ دەداتەوە لەوانەیە فیلمەکە کۆتایی بێت هێشتا شت هەوێ لە ناو فیلمەکە پێویستی بە چارەسەرکردن بێ واتە فیلمەکە وێنەیە وێنە یان دەنگ هەبێت پێویستی بە درێژەدان بە درێژەدان یان بەشیتکە هەبی ینی مەرز نییە کۆتایی گرتەکانت ئەوە نیشاندا کە کۆتا ئێرە کۆتاییە لەم شێوازە وێنە گرتەی ڤیددیوی لەسەر دوو هێڵی هاوتری دەڕۆن و بەیەکەوە ڕیتمێک دروست دەکەن زۆر زیاد بەرهەمی نوێ لەم جۆرە ستایلە دەبیندرێ با ڤیددیوەک ببینن من هەوڵەدەم لەگەڵ ئەو ڤیددیوەیەکە لە لینکەکە لە مودڵ دادەنێم بۆ هەموو بۆ هەموو مۆدەکان بۆ هەموو شێوازەکان لینکی ڤیددیو دادەنێم بۆ نمونە لە ئەسایمنتەکە کە پۆز دەکەم دەنووسم یان لە بابەتەکە کە پۆز دەکەم لە مودڵ دەنووسم

ئێستا دەچینە سەر مۆدی دووەم کە ئۆبزرڤیشنەڵ مۆدە ئۆبزرڤیشنەڵ مۆد واتە شێوازی تێبینی کردن متابعکردن بۆ نمونە کامیڕەکی ئەو کامێرانێک کە ئێستا بۆ متابعکردن بەکاردێن لە شوێنان لە ماڵان لە داوائیرەکان لە شوێنەکانی پاراستنی ئاساییش هەر شوێنەکە بیانێ یان دوکانەکان شەریکاتەکان شەقامەکان مەبەست لێرە موتابەعە کردنە یانی زۆر جاری وایە دەبینین کە ئەو کەسەی لە ناو ڤیدیۆیەکەی کە یا ئەو کامێڕی کە تەسویڕی ئەو کەسانەی کردیا اینجا ڕووداوەکە زۆر جار کە دەبینین ئەو کەسانە بۆ کامێڕەکە دەور نابێ یان ئاکت ناکەن ڕۆڵ نابینن تەمسیل ناکەن شتەکە خۆی وا ڕوودەدا وەکو وایە و لە شوێنێک ڕابوەستی تەماشای ڕووداوی ڕووداوەک بکەی ئەوان نەزانن تەماشا ئەتو تەماشایان دەکەی لێرە وشەی تێبینیکردن ڕێک ئەوە بۆ نمونە زۆر جار لە فیلمی ئەو فیلمانەی دەربارەی ئاژەڵە چیویەکانە یان ئاژەڵە بە شێواجی گشتی دەبینین کە کە کامرەکە دانراوە متابعی ئەو ئاژەڵە دەکا چۆن ڕاوەکە یان چۆن ڕاو دەکریان چۆنەژی یان سروشتی ژیانی هەمووانە ئەوە پێ دەڵێن متابعکردن تێبینی کردن تەماشاکردنی شتەکە بەڵام ئەو کەسانەی کە لە ناو گرتەکەی تونە کە تەسویر دەکرێ هەست ناکەن یان وا نیشان نادرێ کە ئەتو تەسویریان دەکەی مەبەست لێرە چییە مەبەست لێرە ئەوەیە کە شتەکەی دەڵێن وێنەیەکەم بگرە وا نیشان دەکە ئاگام لێی نییە لێرە تقریبن شێوازێکی لەم لەم جۆرەیە بەڵام مەبەستم لێرە ئەوەیە کە بە جددی کەسەکە بۆ کامێرا ڕۆڵ نابینی بە جددی کەسەکە بۆ کامێرا ئاکت ناکات با بین تایبەتمەندیەکانی ئۆبزرڤشنل مۆت تەماشا بکەین بزانین چ تایبەتمەندێک چیە دەڵێ شێوازی ئۆبزرڤشنل مۆت ئەوەیە کە یەکەم کۆمنت یان تێکست لەسەر بابەتەکە نییە نە بە دەنگ نە بە نووسین مەبەست لێرە چیە وەکو ئەوە نییە ڕاپۆرتەکی تەلەڤزیۆنی بی بخێندرێتەوە ڤۆیس ئۆڤەری لەسەر بیکە لە ڤیتی باسم کرد نەخێر دەنجی سروشتی شوێنەکە و واقعی شوێنەکەیە ڕیکۆرد دەکرێ دەنگەکە واروا ڕووداوەکە و حرکە جوولەی ئەو کەسانێ لە ناو ڤیددیوکەن دەڵێ نابێت هیچ میوزیکێک و هیچ دەنگەکی بۆ زیاد بکرێت جگە لە دەنجی سروشتی ئەو شوێنێک کە گرتەکەی لێ دەچێت

چایخانەک بکەی بەڵام لە چایخانەکە میوزیکەک هەبی ئەوە ناکە ئەوەی کە ئەتوو میوزیکەکە لۆ ڤیددیوەکە دانا نەخێ میوزیکەکە لە خودی شوێنەکە ئیشەکە تۆ تەنها تەسویری تۆ تەنها ڕیکۆردی ئەو شوێنت کردیەکە لە شوێنەکە ئەو دەنگە خۆی هەبووە نەک لە مۆنتاژداد نابی کەواتە دەنگەک زیاد ناکە بەڵام دەنجی سروشتی ناو ڤیددیوەکەت هەیە ئەوە ئۆبزرڤیشنەوە باشە لانی مێژووی لەگەڵ بابەتەکە هاوپێچ ناکرێت واتە باسی ڕابردوو ناکرێ باسی مێژوو ناکرێ دەڵێ پرسیار لە کارێکتەری ناو کەسەکە ناکرێت بۆ نمونە کەس نابینی مایکەچی پێبی لە ئۆبزرڤشنال مۆد ئەوە نییە کە مایکت پێبی پرسیار لە کەسەکە بکە یان دیار بیکە کەسەکە لێڤلێری مایکی هەبی و چاوپێکەوتن لە بەرامبەر کامی ڕەبکات ئەڵێ چاوپێکەوتن لە فیلمەکە ئەنجام نادرێت مایک لە ناو فیلمەکە دەرناکەوێت دروستکەری فیلمەکە لە ناو فیلمەکە دەرناکەین بۆ منە ئەو کەسە ئەگەر پام نێربی یان دەرێ نەربی یان بێوێ پێشکەشکاربی لەو ستایلە ئەو کەسانە دیار نییە ئەوانەیە ناو فیلمەکە تەمسیل ناکەن وەک ئەوەی ڕووداوەکان بە سروشتی خۆیان ڕووبدەن دروستکەری فیلمەکە لە شوێنەکە نەبێت ئەمانە هەمووی هەوڵدانە بۆ گرتێک وەکو خۆی باشە مەبەست لێرە چیە مەبەست لێرە ئەوەیە کە تۆ تەسویڕی شوێنێک بکەی کەسەک بکەی چیرۆکی کەسەک نیشان بدەی یان یان ڕووداوەک نیشان بدەی کە ئەو کەسانە وا نیشان نەدەن وا دیار نەکەون کە لەبەر خاتری کامیڕە وا دەکەن وا نیشان دەی کە بەخۆی وایە باشە ئێستا ئەوە ڤیدیۆی ئۆبزەرڤەیشنەوە دوا لینکەکە دادنێم دەتوانن تەماشا بکەن لە ڤیددیوەکە دەرەکەوی حەلاقەکە سەری قژی کەسێک دەتراشی زۆر باش ئێستا دەچینە سەر سێم مۆت

کە دەست پێ دەکە پێشەوەی بەرنمەکە دەست پێ بکە ئەوە مۆدی پۆتیکە ها تەماشا بکەن وێنە و دەنگ پێکەوە وەڵام یەکتر دەدەنەوە و ڕیتمەک دروست بە لە بینی ڤیددیو دەنگ دواتر دەبتە شێوازی بەرنمەیەکی ئۆبزرڤشنل چاودێری خێز خێزانێک دەکەن چۆن ژیان دەبەنە سەر ئەم ڤیددیوانە دەمێکە دامنایە واوەکو نمونە بەکاریان دەینم

ئێستا باسی ئەکسپۆزیتری مۆد دەکەم سێم مۆدە لە هەوڵەدەم لەو وانەیە تەنها سێتان بۆ باسکەم لەوانەی داهاتوو لە بیان لە بەشەچیکە سێوانەیت کە نامەوێ نامەوێ لە مێشکتان قورس بی نامەوێ شتەکە وێنەیەکی قورس لە مێشکتان دروست بی سێ بەش چونکە لە بیداتەکەی باسم کردگوتم شەش مۆت باسەکەم بەڵام کە دەیبینم ئێستا لەوانەیە لە لاتان کەمەک خەڵەباڕغ دەرکەوین نەک مەبەستنیانی لەوانێ لێتان تێک بچی لێچی نەکەنەوە مۆدەکان لەبەر ئەوە هەوڵەدەم سێ سێ باس بکەم ئەکسپۆزیتری مۆچیە لە بنەوە نووسرا Voice of God دەنگەکی بە ئینگلیزیەکە پێ دەڵێن دەنگەکی خوایی مەبەس لێرە ئەوەیە کە دەنگەکی ڤۆیس ئۆڤەر وەکو ڕاپۆرتەکی تەلەڤزیۆنی کە جێتان لێ بووە زۆر مسەیترە زۆر کاریگەرە لەسەر ڤیددیوەکە و تەنها ئەو دەنگە هەوڵ دەدا کە هەموو شتەکانت بۆ باس بکاتن و قەنەعەت بە بە تۆی بینەر بینی بە تۆی جێگر بیسەر یان بینەر بینیتن دەڵی پێدا بە کوردەکە پێڵێن شێوازی ڕوونکردنەوەی شێوازی خستنە ڕوو بابێ بزانین تایبەتمەندەکانی چییە دەڵێ جۆرێکە لە جەختکردنەوە کە چیڕۆک بێژ ئەوەی کە ڤۆیس ئۆڤەرەکە ها لە ڤیتی باسیەوەم کرد کە ڤۆیس ئۆڤەر هەیە دەنجی دەنجی ڕیکۆرد کراو لەسەر ڤیددیوکە دادەنرێ بەزارەچی کۆمنتی هەیە لەسەر بابەتەکە ڕاستەخۆ قسە بۆ بینەر دەکات بە دەنگ و تایتل گرتەکان شی دەکاتەوە جاری وایە تایتل هەیە بۆ نیشاندانی یان ناساندنی ئەو کەسێک کە چاوپێکەوتنی لەگەڵ دەکرێ یان شوێنەکە و هەروە بە دەنگ دەربارەی بابەتەکە قسە دەکرێ یان ڕوونکردنەوە دەدرێ و گرتەکان ملکەتی تێکەس دەبن مەبەست لێرە چییە زۆر جار زۆر جار راپۆرتی تەلەڤزیۆنی تەکستەکە دەنووسرێ ئەوجا وێنەی بۆ پەیدا دەکرێ نمونەکتان بۆ بینمەوە جاری وایە باسی بۆ نمونە هەواڵک دێ یان زانیاریەکی نوێ دەربارەی یەکێک لەو ڕووداوانەی کە ئێستا بەردەوامە و ڕوودەدا و یان نوێکردنەوەی هەیە دێت زانیارێکە تەلەفزیۆن ڕاپ لە ڤیتەکی لەسەر ئامادە دەکا یا خود ڕاپۆرتەکی هەواڵی کە کە هەمان کە هەمان فۆرمە لەگەر ڤیتی ئامادە دەکا بەبێ بۆ نمونە بە شێوازی دەنگ تۆمارکردن لەسەر ئەو پێ دەڵێن ڤۆیس ئۆڤەر باشە و ئەو دەنگەی کە تۆماری دەکا دەچی وێنەی بۆ دەبینتەوە کەواتە یەکەم جار تێکستەکە دەنووسی و دواتر وێنەی بۆ دەبینەوە کە دەڵێ بۆ نمونە دەڵێ وەزارەتی ناوخۆ پێش باڵەخانەی وەزارەتی ناوخۆ نیشانە دەکەواتە تێکستەکە هەیە تێکستەکە نووسراوە وێنەی بۆ دادێنێ زۆر جار وێنەکان مەبەستم لە وێنە یعنی وێنەی جوولا و ڤیددیو ڤیددیوی بۆ دادنێ گرد ئینسەرتی بۆ دادنێ ئینسەرتەکە جاری وایە ئەرشیفە پێشتر کراوە دووبارە بەکاری دێنەوە لەم گوند ئەم گونجاندنە مۆنتاژ مۆنتاژی شێوازی ئەکسپۆزیتری پێدەگوترێت ئەم شێوازە زۆر گونجاوە بۆ راپۆرتە هەواڵەکانی تەلەفزیۆن کەواتە لەو پۆینتە لە

ئەوەیە کە هەمان تایبەتمەندی ئەکسپۆزیتری مۆدی هەیە دەنگ دادەندرێ بەڵام هەندێک تایبەتمەندی زیاتر هەیە لە VT دەکڕێ دەکرێ بین زیای بکەنەوە بەڵام مانای ئەوە نییە کە بڵێ ئەو تایبەتمەندیانە لە شێوازەکانی دۆکۆمنتاری نییە لەوانش هەیە بۆ نمونە چاو پێکەوتن هەیە لە ئەکسپۆزیتری مۆدیش هەیە تێکست نووسین هەیە وێنە ڤیددیو دانان ڤیددیو دۆزینەوە دانانی بۆ ڕێزبندکردنی هەیە دەکرێ ئەو کەسێک کە ئامادەکە ئامادەکە ئەویش دەرکەوی کەواتە لێرە ئەکسپۆزیتری مۆد دەکرێ بڵین یاخود بڵین راپۆرتە هەواڵ زۆرێکە

لێی دابش بووە کە بێل نیکۆلاس دابەشی کردە کەواتە تۆ تەما کە تەماشای تەلەڤزیۆن دەکەی کە تەماشای بەرنمەکانەکەی لە تەلەڤزیۆن تەماشای فیچەرەکەی تەماشای بەرنمەیەکی ئاسایی دەکەی بۆ نمونە بەرنمەیەک کۆمەڵایەتی دەکەی راپۆرتە هەواڵێک دەکەی کەواتە دەتوانین ڕێی زۆربیان قالبی یاخود دەست نا شێوازی دۆکۆمێنتاری بەڵام بەڵام لەوانەیە دوو مۆد دوو شێواز پێکەوە لێک کرابی بۆ نمونە بڵێین شێوازی ئۆبزرڤیشنال لەگەڵ شێوازی پۆتیک

ئەوە فلانە دەچێتە فلانە شێوازی دۆکۆمنتاری ئێمە سێ شێوازی کەمان ماوە یەکیان ئەوەیە کە پێ دەڵێن ڕفلکسف مۆد پرفۆرمەتیڤ مۆد کە لە لە بەشەکانی کە دەخێنین لەگەر پارتی سپیتری مۆد سێ شێوازمایەوە لە شێوازەکان لە بەشەکانی دیکە یان لە بەشی دووەم یاخود لەوانەی دیکە ئەگەر کات هەبوو باسی سێ شێوازەکە دەکەم لە دەربارەی ئەکسپۆزیت ریمۆت بە هەمان شێوە لینکەکە دادەنێم ئەمە راپۆرتەکی هەواڵیە دانرایە و بە کوردیش دامنایە راپۆرتە راپۆرتە هەواڵک ڤیتە بەڵام وەکو گوتم دەگەڕێتەوە سەر ئەو کەسەی کە ئامادەی دەکات شێوازی ئامادەکردنەکەی واروا شێوازی ناو نیشانەکە جۆری ڕووداوەکە ئەمانە هەمووی کاریگەری لەسەر درێژی و کورتی واروا شێوازی بەرهەمێنانی راپۆرتە هەواڵیەکە هەیە من ئەمە هەمووی وەکو بەشەکدادنێم لە لە بەشی یەکەمی سێ شێوازی دۆکمنتاری ئەوە هیوادارم سووتان وەرگرت بێ و هیوادارم کە تەماشاتان کرد لەوانەی داهاتوەگەر پرسیارتان هەبوو پرسیارم لێ بکەن و ئەگەر لە بەشێک تێنەگەیشتن بۆتان دووبارە بکەمەوە بەڵام ئەوە زۆر گرنگە بە لێی فێربن واروە زۆر گرنگە کە لێی تێبگەن چونکە چونکە کە تەماشای تەلەڤزیۆنەکەی زۆر گرنگە بتانی ئەو شێوازانە لێک بکەیەوە و سوودەکەشی ئەوەیە کە دەتانی بۆ نمونە زاری وا هەیە بابەتت هەیە کە بە شێوازی ئۆبزەرڤیشنەڵی پێویستە بابەتت هەیە شێوازی پۆتیکی پێویستە بابەتت هەیە شێوازی لەوانەیە ئەکسپۆزیتری پێویست بی کەواتە ئەگەر لە بیرتان بێ باسی ئەومان کرد کە هەر یەکەک سێ تۆپیکی هەبی سێ ناونیشانی هەبی و دواتر یەک ناونیشانمان هەڵبژارد ئەگەر بیر لە ناونیشانەکەی خۆت بکەیەوە مقاڕەنەی بکەی بەو سێ شێوازە یاخود دواتر بە سێ شێوازەکەی داهاتووش مقاڕەنەیان بکەی بڵێی ئایا من ئەو ناونیشانەی هەڵم بژاردیە لەگەر کامە شێواز زیاتر دەگونجێ تەماشای ڤیددیوەکان کە بۆ من ئێستا گەر تەنها لە گوگل بنووسی

هەر خودی ئۆبزەرڤەیشناڵ تەماشا دەکەی زۆر فلم هەیە شێوازەکەی بە شێوازی ئۆبزرڤیشنەڵ بەرهەمەهاتە متابعکردنی ژیانی کەسەکە و ئەو کەسە ڕاستە ئاکتەکە بەڵام واقع ڕوویدایە یان یان بابەتێکی ڕاستیە بە شێوازێک نیشان نەدرێتن کە وا هەز بکەیت تۆی بینەر کە کە تەماشای فیلمە دەکەی فیلمەکە دەکەی کەس نییە لە بینی تو بینەرە لە بینی تو ئەو کەسەی کە ڕووداوەکەی بەسەر ڕوویداوە یان داخلی ڕوودا یان لە ناو ڕووداوەکە بۆ نمونە ئەو بۆشاییەی تۆی بینەر لەگەڵ ئەو کەسێکە دەیبینی بۆشاییەکەی کە پەیامنێر یاخود دەنگی سروشتی ئەو دەنگی ئەکسپۆزیتری ڤۆیس ئۆڤەر هیچ ئەوانە نیە ئەوە من باسی ئۆبزرڤشنل دەکەم باسی شێوازی تێبینی دەکەم تۆی بینەر زۆر تێکەڵاوە بی لەگەر ئەو کەسێ ئەو ئەو ئەو بابەتێک کە تەماشای دەکەیت چونکە وا هەستەکەی کە هیچ کەس لە بینی تو لە بینی تو بابەتەکە نییە کە ئەو بابەتێکە تەماشا دەکەی بەڵام مەگەر بۆ من شێوازی ئەکسپۆزیتری بە نمونە بینمەوە ئەکسپۆزیتری ئەوەیەکە تۆی بینەر دانیشتی تەماشا بابەتەکە دەکەی یەکەک هەیە بابەتەکەت بۆ باز دەکە ئەمەش یەکەکە لە شێوازەکان یاخود لە پۆتیک مەوت کە دەڵێ شێوازی شاعیرانەیە کە دەڵێ شێوازی شاعیرانە مەبەست لەوێ چۆن بتانی لە ڕووی دەنگەوە ئەوجا ئەو دەنگە سروشتی بی یان میوزیک بی و لە ڕووی شێوازی ئەو دروستکردنی ڕیتمە تەسیرت لێ بکە بۆ نمونە لە ڕووی عاتیفەوە دەنگ کە تەماشای دۆکۆمنتاری کە تەماشا ئەو پارچە ڤیددیوی وۆتەرەکە دەکەن تەماشا بکەن تەماشا دەکەی وەکو بینەر کاریگەری لەسەر تو هەیە دەنگ و ڕیتم دروستکردن لەگەڵ وێنە هیوادارم سووتان وەرگرتی بێوەکو باسی ئەوشم کرد کە گوتم کات هەیە ئەگەر ئەگەر ڕوون نەبوو لەلاتان بەڵام من دڵنیام لەوەی کە زۆر ڕوونە لە خۆتانی قرس مەکەن دەتوانن سرچکەن لە گوگل ئەگەر تێنەگەیشتن ئەوانەی کە بە کوردی تێناگەن بە شەکمان هەیە بە کوردی نازانن سێرچکەن لە گوگڵ بۆ نمونە هەر هەر ئۆبزرڤشنڵ و پەوتیک و ئەکسپۆزیتری لە گوگڵ بنووسن بە زمانی عربی بە زمانی زمانەکانی دیکە زۆربەی زمانەکان هەیە بەڵام بەداخەوە بە کوردی نەم دیتە بەڵام من بە کوردی ئەو تێکستانە دادنێم ئەو کێستا لە سلایدەکان باسم کرد لەگەڵ لینکی ڤیددیوەکان دادنێم زۆر خۆشحاڵ بووم انشاءڵە لە بەشەچکە سێ شێوازەکەی تکەتان بۆ باس دەکەم کاتەکی خۆش